Eyi sɛ ebi yɛ fine. Ɛne mo mpaebɔ because the the the spirit commandos ama me kwan sɛ yɛni nkɔmɔ. Are you ready? Ɛnna yɛba abɛdi nkɔmɔ a ɛyɛ hu. Na me koraa no me saa suro kɔ asɛm a yɛba abɛka no. Me sure sɛ sɛ obi nya video ne ɔhwɛ no anadwo anhwɛ ɔno nko antumi nna. Ɔbɛfrɛ maame, ɔpapa, ne nua, ne sewa, ne ne ne bra na wabɛda ne nkyɛn because ɛnɛ nkɔmɔ no a yɛbɛdi no yɛ hu paa. Etwa sɛ yesua adeɛ nso firi mu.
Yes na mepɛ sɛ me bisa wo na me hu cause ɛka y'asetena ho.
Nipa adeɛ kye adeɛ sɛɛ nyinaa no yɛrewo binom, ebinom nso ɛrewu. Na neɛ yɛbɔ afa ewuo no side ho. Na deɛ etwa ɛne ɛkwan a ɛfa so ma saa adeɛ nyinaa si no. Woyɛ sunsum mu nipa a, wakwadare, wadare wo mu no, wɔakyerɛ yɛn ama yɛahu nneɛma a ɛrekɔ so. Ɛyɛ awuo sɛ nipa ato ne kɔn awu, wanya akwanhyia awu, obi ato no adu ama no awu, ɔyare na wawu, ne nyinaa yɛ wuo, anaa mpakyerɛ ɛnte saa? Mpakyerɛ yɛwɔ wuo mu ahodoɔ mmienu, death, yɛka sɛ awuo a, yɛwɔ mu ahodoɔ mmienu. yɛ owu a nipa no wawu no, ɔkɔpɛ obi foforɔ a ɔkɔyɛ different partner a yɛkɔ worship no na the deities ɛne owu a nipa kɔ no bɛwie wɔ owu hyew ɔndɔ ɛne society bia wɔ hɔ ɛti owu wɔ society ewu wɔ hɔ ɛna ɛwɔ normal death so wɔ hɔ
nyɛ sɛ normal death no ebi na mbobɔɔ so no yes sɛ ebi a wayare ne wawu atɔfo wuo yeah.
Ɛna ɛwɔ deɛ spirit afrɛ no ebia ne mmerɛ nson yɛ but ɛnam sɛ pɛ sɛ yɛde raise ekuo no nti no de raise yɛ kuo a yɛ dwom join no nti no yɛbɛfrɛ no sɛ wɔn mmerɛ wɔn bɛka mpanimfoɔ no ɛho ɛwɔ hɔ nti wɔn a wɔdwo ekuo no sɛ baako no ɔnwuiɛ but ɔte ase.

Ade kan deɛ ɛyɛ two things wei yɛ all court ewuo ne mmara so sɛ ɛsɛ ɛdi bima wofo bɛgyina nanan bɛsi nanan ɛdi ɛsɛ yɛ friend hɔ ka the elder brothers ho na the spiritual word no elder brothers ɛti ɛbɛ friend kra no bɛka ne sɛ aso mɛsɛ ɔmmara aso because dwumadi a bɛdi yɛ no wadi wo hene awie Nti ku no bi mmra. Kɔ bi so mmɛgyina wo gyinabea no. Nti bɛfrɛ bako no spirit no, ɔbɛka wo maame, bɛka ne yere, bɛka n'abusuafoɔ nyinaa, sɛ ne mmerɛ aso. Nti sɛ bako no ɔwɔ ba a, ɔde bɛsi nanan, ɔnni ba so a, ɔde nipa foforɔ a wɔdɔn ekuo no na abɛhyɛ nanan. Ɛno nti na mentwa w'ano o. Ɛduru baabi na sɛ obi yare anaasɛ obi ba abɛfiri mu, tumi kra sɛ mebɛtu kwan. Ebia memma ma obiara. awerɛhow ne ade no. Yɛtete saa nsɛm no bi. Ɛyɛ a na ɛno kyerɛ sɛ wɔdwoon kuw bi na wɔafiri mu anaa? Obi wɔ ha a wodwoon nkutoo a ɛhyɛ no a yɛama no mmerɛ sɛ ebia this time obewu, nti ɔyɛ aware sɛ obewu. Nti ɔbɛkra afi nipa na obewu no, ɔyɛ aware a da bi a waka akyerɛ ne yere ne mma, waka akyerɛ n'abusua, ɔyɛ aware sɛ ebia at this time no, this month, this year, yɛbɛfrɛ no. Agaba ka the elder brothers ho. ɛna obi nso wɔ hɔ no no onim eti wo be wa wo ho so be wu wu ɔde pa bi obe wu wo so be wu yisɛ wakɛ ba waso ɔden wonim hwee koraa na be wu wo so be wu mm. oye wonim hwee koraa na wondwɛ in society koraa be wu so be wu kɔsɔ bɛ bɛ soso ho daayɛ Ebɛso ndaayɛ, ebi wɔbɛso ndaayɛ na bi na ɔse atu, ebi wɔbɛso ndaayɛ na bi a yɛresie wo, wobɛhu all the view bɛso na bi a na wonam asieyɛ, ebi a na na bi a wo bi ɔpɛ sɛ ɔfrɛ wo, so ate ase nti wobɛhu. Ese waka sɛ wasoɔden ɛna kɔ sɛ oyi ɛdaedae hunu nti no ɔnka ho. Anaa pɛ sɛ ɔso wuo hwɛ. Yes, na bi a ɔkɔn dɔ so bɛso wo nti yi ɔkɔdene firi hɔ sɛ ebi a ɛkuo no ɔjoin nti no. ana ebia yɛ ɔrefiri hɔ na foforɔ abɛhyɛ hɔ with different ideas na ɛbɛba that ɔkɔt lie ana ɔba yɛkasa yɛdie mu so normal thing no so a yɛbɛyi akyerɛ no but ɔmfa ho mm. yeah. ne nti ɔkɔtodeɛ no da hɔ Anaasɛ other religious no anaasɛ society no deɛ no da hɔ but yɛmfa mmra yɛ yɛ asetena mu sɛ obi yare na wawu eh atɔfowuo nkrabea wuo ɛnyɛ ne hyɛbrɛ hwan hwan saa wuo wuo no accident wuo ne ade no yɛmfa mmra no mu. Ɛno no, sɛ nipa no wu a, sɛ ebia ɛyɛ ne nkrabea anaasɛ wɔankra na ɔde kɔeɛ no, ɛyɛ a na akyire nsɛm te sɛn? Woyɛ sunsum mu nipa no. Medase. One, yɛbɛ, yɛka sɛ yɛ, yɛ, yɛ, yɛ physical earth no a, part no a, nipa no awu, ɔnjoin any society biara. Before sɛ obewu no, one, sɛ fa yareɛ so na ɛbaeɛ a, ebia ɔkɔ n'abusua mu.

wokɔpue ha na ɛkwan asi, woakɔpue ha na ɛkwan asi, wokɔ all the black bɛso wohu sɛ wadu fie awie o, aka akra bi na wadu fie, ba na ɛbna bɛwɛ no asi, ɛti wotumi nwura hɔ na wadu hɔ. Sɛ ɔsan asan. Sɛ ɔsan asan bɛ wɔakyi.
Ɔsɛ wɔkɔ sɛ kɔfa baabi a ɛyɛ ɛkwan foforɔ so a bɛkɔ na ɛkwan asi, kɔ wotumi nnu fie, ɛti wode ka awu dada ɛwɔ spiritual realm mu. na de efie deɛ no no ya poison de yare ato so na wafu ma wu eti saa tɛ bɛyɛ sɛ ne fɛ ne samantwɛntwɛ no eti ɛbɛyɛ de physical world wa wata wawu dada wo yɛde ɔsi bɛsi ne so yɛbɛ bibia ba sɛ wawu dada yɛ pa yɛn yɛ ɔdɛ wawu dada eti wonya wu saa ewu n'akyi no otu nsɛmma bɛyɛ nam efie hɔ. Wo wu awie physical world no awie no ɛnna wobɛtumi aba wo fie. Nti wobaa fie no wie a, a wobɛhu sɛ ah obi si me hu papa wɔ ha o, na ɔte ase na ɔso na ne nsa ato n'abɔdwesɛ, na ɔresu, ɔredi awerɛhoɔ, na ɔwɔ amanneɛ mu. Ɛde saa all these areas no ba no. Nti ɛde ma no saa adeɛ no ɛkɔ so no, na kyerɛ sɛ nipa korɔ no wɔnwu ne kra awu. Efie na ɛyɛ no saa, na ɛgya no kwan, ɛto no kwakwa ma no yɛ saa adeɛ no.
Na ansana no, ɛɛ, sɛ obi bɛfiri mu wɔ ateasefoɔ asase yi so, ne yɛka ateasefoɔ no wɔnka ho a, ɛwɔ mmerɛ ne nna a wofiri mu a wɔ sunsum mu no, ɛba honam ani. Ɛyi kyerɛ. Meda ase. Yɛfrɛ bi law of destiny. Nipa ɔhwɛ nkrabea so.

a ɔdɔ no saa lord let's see bɛyɛ one a ɔde bɛ bɛba that's the suitable parent ɔmo anasɛ ɔpapa de bɛbrɛ wo sɛ sɛ bɛkɔ no yɛ na ɔno na rekɔ de angels no ɛna rekɔ de ɔbɔne wo biribi a bɛyɛ bi na rekɔ de biribiara nsa abakɔ de ba asase yi so a ɔno bɛkyerɛ sɛ fa ha yɛ sɛ yi nti sɛ papa bɛkɔ so wotumi tumi kyia na ɔdane wo ho a bɛkɔ no ɛyi wɔn ama papa bɛkɔ no bɛkɔ no te ama wo guardian angel wɔ biribiara mu. Enti sɛ wotwa mu akɔ ɛbɔ anaa wɔamfi nipa korɔ biribiara mu a, na wɔagye ama daa asase so tumi sɛ ɔnkontrol w'abrabɔ ma wo. Enti sɛ wowu a, woawu. Woyare so a, obi na ɔbɛguide wo bio. But ayɛ a metete nsɛm bi sɛ ɛɛ. Obiara, ansa na biribi besiw a ɛyɛ honam ani no, di kan si wɔ sunsum mu. Enti sɛ ebia obi bewu a, definitely obewu wɔ sunsum mu ansa na aba honam ani.
Yes, enti ɛno no, sɛ wowu wɔ sunsum mu a, sɛ ebia ɛyɛ nnawɔtwe, afe, bosome, ansa na woabewu wɔ honam ani anaasɛ saa na mepɛ sɛ mihu. Meda ase. Sunsum no, wɔn, sɛ ebia odwan da a ɔrekɔ tena hɔ, yɛma wɔn some months. Ebue ma wo thirty days. Nyɛ saa, bosome baako. Yeah, sɛ fa prepare wo ho, wo self. Ɛsɛ akonya no a wodi no, wo position no, yi no firi hɔ. Wate, fa prepare wo ho, fa kra wo physical, w'abusua, fa kra wo mma, wo wo na ɛsɛ ɔyɛ, nneɛma ɛsɛ woyɛ biara no, ɛsɛ ɔhyɛ aseɛ, fa toto wo biribiara yie. Nipa bi a ɔyɛ spiritualism, spirituality biara no, wobɛhu nam so a, yɛbɛyi akyerɛ, ɔɔ, da a yɛsoo mu, sɛ bi a, Ɔsõ da sɛ meka kyerɛ ɔno, ebia aboa bi bɛsum wo wɔ asom mu. Yɛwɔ mmoa a wɔsu, wɔn yɛ daguru paa asom mu. Wowɔ ha a na yem ahye wo, na yem ahye wo, wonnim hwee o. Wonyɛ obiara so biribiara. Nyɛ obiara na yem ahye wo.
Deɛ mmɔde a yem hyehye wo no, na kwatiko ahyɛ aseɛ asi wo no, ɛbɛdu na wo home asi, ne atam kɔ hospital. Nti no nso taa time, time da so ma wo. Mm. Ɔnso wakyɛ koraa no, seven days. Mm. Ɛso ofiri asase yi so, ɛde physical being no. Twɛn, ansa na wobɛfiri asase yi so no, ebia na wonya nsii dan. Woanya sika, Nyame ayɛ wo adom na wopɛ sɛ wosi dan a, baabi a wobɛnya adansie ho nneɛma, nneɛma bi a yɛde si dan ne deɛ ɛkeka ho biara no, mɛbobɔ number yi akyerɛ wo na woatie na woafrɛ na wɔayɛ wo mmoa. Baabi a wowɔ biara no, deɛ wopɛ biara no.

709 A Saint Abed Enterprise, Ɛfa adansi ho nneɛma nyinaa, wofrɛ a wobɛnya deɛ wopɛ biara wɔ hɔ. Father, afei toa so ma me. Sɛnɛte, Eti sɛ yɛma wo physical world, yɛma wo seven days, eti wo nipa no.

Obi wɔ hɔ sɛ yɛkuu dada but yɛpɛ push bi obi obi push yɛ kɛ wɔyɛ sɛ bɛka wo na so wɔyɛ ɔsi kɛkɛ atɔ fam kɛkɛ ade push etu nyɛ obi ɔbɛboa ɔbɛdom wɔ a wɔnam hɔ a yɛku dada no obi apia wɔn sɛ yɛawo no ɔda hɔ wɔn awu kɔdi kan ku dada dada eti yɛpɛ push na nipa no akɔnya asɛm. Ɛnea yɛpɛ push nso deɛ a, na ɛsɛ ɔdi ho ni wɔ abrabɔ mu because abrabɔ no a yɛbɔ no, eh, ahonidie ɛka ho. Se wandi wo ho ni a, fada, wobɛwu. Ahonidie ɛka ho paa. Yeah. Se wandi wo ho ni a, Wobɛwu. efi, ɛma aduro, kane ne ɛka efi ma aduro, fi ma aduro. Ɛnyɛ nokorɛ. Enti fi wɔ hɔ yi, ɛma aduro. Number wei, Wo frɛ a, wɔ se deɛ wo pɛ sɛ wɔ yɛ wo fie, wɔ adwuma mu, eh, hospital, school, clinic, asɔre, baabi a pɛ sɛ ɔbɛ siesie ma wo biara no, wo frɛ a, ɔbɛ yɛ wo mmoa. Ɛyɛ 0266 477 78 0266. four seven seven seven seven eight anaasɛ zero two zero one four five zero one nine ɛyɛ cloac cleaning services wɔn wɔ akra kutuunsi akra kutuunsi na wɔn yɛ dɛn wɔn wɔ ɛfa ahudidie deɛ wofrɛ mu a wɔn yɛ expert na wɔn saa de samina bi aba a wɔde kan body na adware a ɔkala na ɛbɛtɔ so nɔme nɔme nɔme Ɛkyɛn sɛdeɛ afei na wɔresi afiri ɛyɛ plane mu atakye Ghana land no. Fada, me ho adwiri me nnɛ because ɛwuo asɛm a yɛreka yi, obiara nwui na bɛka deɛ ɛwɔ mu but mo na monim deɛ ɛrekɔ so ɛna morekyerɛ yɛn. Owu a nnipa wu no,
wɔde damage bebree yɛ wɔn a wɔba wiase. Wɔso kɔndɔm sɛbika flash wɔso kɔndɔm. Ebi a wɔwu wɔn kɔ ɛna ɛna the pɛgɛtri area ɛna ɛwɔ wɔn a ankasa no wɔhwie mogya gu yɛ. Wɔyɛ abɔɔhye no. Yes. Wɔku nnipa.
Yɛ wɔwu wɔn kɔ. ɛna ɛwɔ wɔn mu a ankasa wɔn bɔ asase wei so no wɔn nam amoa bɛsi mu ɛso ɛde wuiɛ. ɛsɛ obi a ɛɛ kwamukafoɔ tumi ha no ɛku no ne ade no saa nipa no nyinaa no. obi a obi owu a ɔkɔ ɛwɔ bi accident ɛku no ɛkɔɔ yɛ ɛti pɛ bi a saa point sɛ ɔyɛ abortion ɛkɔ ɔdi pa na ɔku no no a ɔyɛ abortion no saa ɛkra no de bi ɔdi wakyi.

Wɔbɛka sɛ, 'Wunnim me, me na wo ne asomasi kɔyɛɛ sei na woyi me guiɛ no. Ha! Me nie. Te nnɛ, me ne wo yɛde wɔ ha. Ɔma ma asase yi so. Te sei, me ne wo de pa wɔ asase yi so. Nɛ sɛ Fada mentwaa no o, ahobanbɔ ɛfɔn ɛbɛn ɛnyɛ o.
Ɛnyɛ baako koraa. Ahobanbɔ.
Ah!

ne ho bammɔ koro a yɛka ho asɛm no. Sɛ bammɔ ne sɛ ebia menkɔfa problem bi mma me ho ne ade, saa bammɔ no asɛm na meka yi. Sɛ wokɔ, wokɔyɛ abortion ho bammɔ no asɛsɛ yi. Ɛnyɛ abortion asɛm na meka, meka, Condom ho meka bammɔ. ho bammɔ. Sunsum bammɔ no asɛsɛ yi. Sɛ sunsum bammɔ deɛ ɛyɛ, na ɛsɛ hunam ani bammɔ asɛm na yɛka yi. Ohun bammɔ deɛ ɛnyɛ, ɛnyɛ ade papa. Sɛ medidi a, me, memfa me nsa ndi, na anka mede atere bɛdi no, ɛnyɛ. Obisa go straight to the point. Na mafo ɔhɛw. Asɛm na meka.
Because yɛn mpanimfoɔ yɛ ne nkɔmɔ nkɔ akyiri. Asɛm na meka sɛ medidi na sɛ mafa me nsa andi na mede atere di a, saa banbɔ no nyɛ. Oh!
Me deɛ yɛ na ɛha adwene kakra. Because nsa kasa kuta tumi dada. Because nsa na ɛfa yi da tumi dada. Ebiara nso ɔɔ deɛ ɛyɛ. Ɛna ebiara nso wɔ ne keys. Enti ohun nsɛm biara no, abrabɔ mu nyinaa na ɛwɔ nsɛm. Enti nsa a wode didi no, na ɔkuta bra saa cosmic power no. They cause bi hyɛ wɔn nsɛm. Ɛsɛ ma cosmic power tumi yɛ adwuma to control the power of the food no. Saa.
Yes. Na ɛsɛ no kwan sɛ mede di wɔ rɔba mu. Dabi dabi dabi.

Patrɔ nyɛ wa.
Sɛdeɛ wodi ho nsuo gu kɔ na wokyekyere no kɔto hwiri bɔɔla so no, wɔ hɔ no ankasa no oo, wode ka afom no ada. Bue wɔ bɔɔla so a, hom bɛdi hene wɔ bɔɔla so wɔ hɔ. Wate aseɛ? Hɔ no, hom hunu saa adeɛ no. Wamfa anto bɔɔla so, ɔde ato hwiri tirim mu. Yɛ kɔ ti, saa, hɔ so a, hom nso wɔ hɔ. Hwiri tirim hɔ no? Yes.
Ah!
Kɔ, your, your, your darkness cells wɔ hɔ. Video. Darkness cells, yeah, darkness cells. Fa deɛ ɛntoa nkɔmmɔ no so. Enti saa nipa no a wayɛ saa bɔne no, nneɛma nkɔ yi ma no. Dabi, dabi, dabi. Owu a, wɔ baabi a ogyina. Bi ogyina. Enti wɔn ehu saa nkurɔfokuo wei nyinaa. Nipa awu, ɛɛ eh, deɛ obesunsun, deɛ ɔbɛyɛ ayieyɛ ɛne ade. Apart from si wawu no, a wɔn ehu sɛ ebi a sɛ nipa no nyɛ ne nkrabea awuo ne ade a, Nisuo no ankasa ntumi nkɔ. Ɛne ade no a wokyerɛkyerɛ mu nyinaa no, ɛkɔba n'ayiyɔ mu a, ɛde nsunsuansoɔ bra abusua no anaasɛ nipa no a wawu no ankasa, ɔnya nsunsuansoɔ bi saa wɔ ne wuo no akyi anaa? Meda ase.
Nipa no wawu no, one, so ɔjoin society, society foɔ no bɛba hɔ abɛyɛ ayie no ama mo kama, asomdwoeɛ mu. Cause na wɔn rema no last nkra, wɔrekra no wɔ physical world. Cause the have physical body no, Wɔn wɔ kra mu ne ɛto nkra of scar body but spiritual world deɛ wɔn hu dada sɛ ah gya wɔyɛ wɔn yie ka ma wɔyɛ ne yɛ fuu wɔn kasa kyerɛ that that, that entities no Spirit, wɔ spiritual realm mu that the society people but ɛba yɛ kasa physical being na one ebia nipa no ɔyɛ physical being ebia no ɛna okuta that witchcraft power it's a witches witches fo ɛna ɛba ɛba ɛba begu hɔ. Eti hɔ na hɔ so na ebesiri no, yɛde nipa ebegye nipa kwan so wɔ hɔ. Wo a wo take yɛ yie no, a wo fɛ yie ne serious no, aha na yɛbɛbɔ ɔka, aha na obenya problem. Eti nipa na owu awie no, what about physical being no, sɛ abɛɛfo na kun no, na ɔdɔ abɛɛfo group, na ɔdɔ ɛde ade adeɛ biara ho ɔhɔ no, ana saa honhom na kasa no ebɛyɛ omu adi wɔ hɔ. Eti wo a wogyina mu sɛ wo yɛ yie no, that day no, wɔn hwɛ a, ɛde obegya, ɛde obɛka nipa koro akogya akogya akwan bi. Na sɛ ɛnyɛ sɛ ebia efiefoɔ no wɔnya sika asen obi na woyɛɛ yei no, yɛbɔɔ ka ne ade, but nipa no ara ankasa no a wawu no, sɛ honhom a ɛte ne mu nyɛ honhom pa a, ɔno atumi sɛ delete a. Because ɛyɛ honhom a ɛwɔ hɔ no bɛba hɔ. Ahome a Awurade de kyɛ nipa korɔ no, anaasɛ nipa korɔ no join saa ekuo witches powers no, wɔn nyinaa ba hɔ bi. Wɔn ba hɔ sei a, wo a wo leadi ayie no, a wo bɔ wɔn ka wɔ sika mu no, yɛ biribiara wɔ fie hɔ no, wɔn kasa no, ɛsɛɛ dɛ yi, ɛkasa a, asom ɛsɛ wopɛ asom asie asɛm no do, wo dɔ no do, dɛ sɛ yɛ gyaa kwan, yɛ ne no kɔ asomdwie mu. Ah! Na ne akwan gya no no. Ɛyɛ akwan gya, ɛyɛ asomdwoe kɛkɛmakɛmakɛma.
Na hwan na ɛbɛhwɛ wɔn a wɔaka no? Hunu sɛ obiara mfa ho.
You don't think about the past, think about the present.
Na enti Fada, me maame afiri mu, me papa afiri mu, me nua afiri mu. Nea eye no, abusua adaa me. Nyame adom, me ne Nyankopɔn ato me nsa na manya kakra. Wɔ sɛ mebɛyɛ. Na ɛbɛyɛ dɛ mahu sɛ ebia sɛbio na maame wɔ society bi mu, papa wɔ society bi mu, Manhu saa ade no na mekɔyɛ a, nsunsuansoɔ bɛn na ɛbɛtumi aba me so, na ɛbaa me so a, dɛn na mɛtumi de akla, sɛdeɛ ɔsi kyerɛeɛ no. Bɛda aseɛ.
Eye se yɛmfa wo so bɛyɛ, wobɛtu wɔn anamɔ sɛ wobɛyɛ ayie no. Wate aseɛ? Ɛmfa wo pɛ sɛ woregye ayi no ato wɔn, atena wɔn nan so. Ɛnyɛ no saa da. Sɛ mekɔpenti dan, mekɔhan efunu adaka, mekɔhan drums ne awobo, daabi, ɛnyɛ saa adeɛ no. Ɛsɛ sɛ n'abusuafoɔ nyinaa tena ase sɛ a, ɛsɛ sɛ yɛkɔpa bosea ba. Wo wɔ sika paa o, pɛ sɛ ɔde wo ho sie. Sɛ yɛn kɔ pɛ bosea. Kɔ pɛ bosea.
Ɛnka sɛ me de sika ɛba. Daabi, ɔmo kyiri saa. Because wɔn mpanyinfoɔ ɔmo nyini sen wɔn wɔ hɔ. Bɛgye ɔmo animuonyam.
Yes, ɔmo kyiri saa. Nti ayie ma yɛn na hu sɛ abusua fie no, ɛhɔ ayɛ dada dada. A nti afra bɛ penti. Ɛbi ɔyɛ sɛ ɔbaa bɛɛ na ne ayie no ɛbɛ siaɛ. Nti. E, ɛyɛ mmaeɛ no na hu sɛ bia wo maame bi ɔsɔ te sɛ bia wo nana a ɔwɔ faase bi no ɔmmɔ wo mmoa ɛsɛ ɔnyɛ ɔnyɛ sika koto fun adaka kɔnya sika no wɔ he woyɛ bɔga woyɛ ahomasoɔ. Na sɛ bible nso koraa ka sɛ ɛɛ deɛ ɔbɛwu a yɛn nsie no asie pa no kɔn mma wo sɛ sɛ wɔ mfasoɔ. Yɛn asaase yi so deɛ ɛde yɛn pɛ ne saa yɛn ntu mu
saa yɛn ntu nipa bi a ɔbɛ lidi yɛ yie biara no one sɛ sɛ sika sɛn bɛyɛ basaa so ɔkɔ yɛ agye de wie yɛ ɔbɛ fam ɔno nso bɛ yare ada hɔ ɔbɛ fam awu. Mm. Yes. Yɛkyiri saa. Because nsa yɛbɛgu wɔ fie no, nipa bɛli de egu nsa no, ɔgye ne mu nya because yɛwɔ abusua panyin wɔ fie hɔ a ɔgu nsa wɔ fie hɔ. Ti wɔanyɛ saa deɛ no deɛ a, Wo nua bi kɔn owui na so wosiesie fie no. Wo wo wo wo yam aboa efi na eyi na yɛ kama no. Ɔkɔ no ofiri mu na so to aso. Ɛne ɛso ofiri na so ɔpɛ sɛ ɔto aso. Ana sɛ onya mfiri mu pɛ sɛ ɔkɔ wedding, o dress na ho yɛ faa. Ɛyɛ Lewinsky signatures. Ɔmo wɔ takyiman. Lewiskey Signatures, wɔwɔ Techiman. Sɛ wopɛ sɛ wotwi pons a ɛka no make up no, wotwi a, wɔbɛboa wo na woatwi no correct na wɔasɛ ayɛ no kamakama. Sɛ wopɛ make up, ɛyɛ kente ne wig cap ne deɛ nneɛma a ɛka ho nyinaa no, wofrɛ 0240 811 840. Zero two four zero eight one one eight four zero Lewiski signature se frɛ no, ɔbɛyɛ wo mmoa. Nice one Father, na sɛ nneɛma a wokan no ansa na bɛtu saa anamɔn no, mu akwantuo mu, me maame awu Kumasi, mu wɔ Nkran na medi me pa a, adwuma a meyɛ no yɛ maa me kwan sɛ ebia me ne abusuafoɔ mɛtoto ayi ho ntotoeɛ. Na bɛsi dɛn na mɛtumi ne wɔn atena ase sɛ yɛnkɔ pɛ bosea? Obiara nso daa me sɛ me na mewɔ sika yi. Bɛyɛ sɛ nka ase ma menyi m'anim sɛ memmɛyɛ sei, mewɔ akwantuo mu, mennya atam mfa mma, nti saa no yɛbɛyɛ no dɛn? Meda ase. Ɛyɛ sei a, ka kyerɛ wɔn sɛ, Gye sɛ wɔpɛ bosea wɔ akwantuo mu. Na moa wɔn. Moa wɔn. Na bosea bɔ no, wɔhu sɛ ɛyɛ yɛ wie a, wɔde sika bɛma wo back, cos wonni bi. Bosea na wakɔbɔ.
Yes. Ei, wo ne bi nso fa na meka sɛ efie bi a wɔabɛ kukura si hanom sei no. Meka kyɛɛ sɛ no, ayi asɛm deɛ, yɛmfa sikasɛm nkɔ, fa ɔbɛyɛ saa deɛ no deɛ, na waka sɛ wo ne wo wɔ protection dada.
Ei, Father, asɛm a woka yi deɛ, ɛyɛ me naa o. Protection, yeah, wo wɔ protection.
Sɛ wo ni protection deɛ a, si bra, sister, kɔyi w'anim. Efie a wɔasi wɔ Ghana ada kraka yi, cars cars ne adeɛ a woɔ nyinaa wokɔgye bosia na abɛyɛ yie na nkɛ sɛ woyɛ kohwini
nyɛ saa adeɛ a woyɛ yi no wieɛ no a sɛ woankasa amfo ankɔsie anka anka ayi no ho anaasɛ de woba bɛda ase

Because this end, this earth no is full of mysteries and it is full of temptations. Ètò yɛ adeɛ bi na adeɛ akyiri sɛ aka na amammerɛ ɛna yɛ amammerɛ afrafa kan bɔ odu adeɛ akyiri sɛ owi ase ne sɛ sɛ obi bi take lead aba panyin wɔ hɔ sɛ obi panyin sɛ ɔyɛ panyin to. Ɛyɛ kwasia.
Yes.
Adeɛ akyiri ɔpɛ brɛ bi abo ɛna kɔ yi wɔ anim obi yɛ kɔwensɛn wɔ fie paa. Ɛba sunsuni da hɔ paa. Obi yɛ ɛde twere ato obi so. Edu anɔpa ne awia ne wɔtwa hwe. Ba sunsun wɔyɛ leader ɔyɛ ɔyɛ ne king. Ɛna ɛsɛ tumi kɔ fie. Na atumi yɛ adɔyɛ ma amanfo wɔ fie. Na obi tumi ka kyerɛ sɛ ah asome sɛ ɔyɛ ɔyɛ wɔn adɔyɛ no. Wɔn na ɛko tia wo. Ba yɛ yɛ yɛ yɛ gyina ama wɔn no. Ɔne ɔne wɔn akyɛ sika pɛ. Adɛn ntia?

Ɛnyɛ wo a ka menyare. Yɛ deɛ ɛda mu sesa meyare. Mekɔ yareɛ wo na ɛka ɛdee ba wo so na menwɛn no mako ama wo na yareɛ no magye ama wo. Nti adɛn na womma obiara sika? Ɔma obiara sika pɛpɛɛpɛ. Womɛsi wo deɛ pɛpɛɛpɛ na adeɛ ma me. Adɛn? Ɛsono me deɛ na ɛboro so sen wɔn. Mekɔ sunsum na medi ma wo.
Nice one, me din de Kwaku Busia. Wohwɛ me body na sɛ yes a ɔse agu me. Na asɛm no a yɛka me ankasa me suro. Ba sɛ osuro a duma fidie no ɛyɛ waa wo dea. Fada, yɛsua adeɛ nɛ o. Yes.
Nti eh, wei mu nyinaa akyi no, na ne saman nso aba. Na saman no, ɛ, ɛ, ɛ, ɛyɛ ampa sɛ saman wɔ hɔ? Saman no, ɛmu ahodoɔ mmienu. Yɛwɔ abayifoɔ saman wɔ hɔ. Anneɛ ɛwɔ sɛ deɛ ne ba no wakɔ baabi sɛ ɔba no wuiɛ no ɔnte aseɛ. Enti ɛkɔfa papa no wɔ kwan so so saman so mmerɛ bu sɛ papa no asɛm kɛkɛ no so wɔ hɔ. Na no mmom yɛ saman frɛ. Saman frɛ, yeah.
Ba asaman ni hɔ a ɛhunahuna nipa. O, ɛwɔ abayifo a wɔkɔyɛ obi obi image de ba. Wɔn yɛ the red witchcraft no. Mm. Nti yɛsi ba no wu a. Ɔkɔ bɛkɔ ne saman aba na ɛbɛhunahuna nnipa. Ɛna ɛwɔ deɛ bakɔ no dɛn wadwene bakɔ no ho aa na bi akɔkɔ baabi sɛ kɔkɔ fɛ bakɔ no saman aba o oh, meyɛ bebree ɛti ɛtumi fu obi bi wu a ɛtumi frɛ no ne saman no ɛti sɛ saman wɔ wiase
saman wɔ wiase wiase ya saman adwumadi edi wɔ nipa asetena mu ne sɛ yes saman edi saman ebu wɔ hɔ a nnapakɔ no saman pakɔ no ɔyɛ ɔkɔtene Nipa yɛ ɔkɔtuni no a ebi a yɛde yɛde ne ne soul no ahae de baabi no. Eti sɛ wobɔ mpae sɛ agya, wokɔ no wankra me o. Papa fɛ sika bakɔ so kra aka mo, wokɔ wankra me. Na me nneɛma nyinaa yɛ basaa. Wohu sɛ papa bi dɔn society a, ɛnam sɛ wannya wɔ bi ama no annya ne nan so na wankɔ bi no nti no, ofiri hɔ a ne ti nyinaa yɛ basaa. Ne ti nyinaa asɛe. Kɔs wɔ fie bi wɔ kurom hɔ, wontumi nkɔtena mu. Nipa na odi sɛ osii dan no, ɛkɔ so sii dan, wontumi ntra fie bi mu.
Me ara m'ani twa mahu bi. Ayɛ sɛ efi na kuro mu paa nso nwura afu wɔ ho. Mede m'ani bɛkyerɛ koraa bɛtumi ahu. Saa nipa korɔ no, ɛnam sɛ ɔdɔ society no nti no, ne mma no ne n'abusua ɛbɛyɛ basaa. Ebi bɛyɛ wiifoɔ, ɛbɛyi akohwifoɔ, ebi bɛ abɔbɔ nyinaa bɛyɛ basaa. Because sɛ onipa bi ɔka sɛ oh me deɛ me papa te ase no sei na wo papa ɛyɛ. Ɛdeɛ sɛ mekɔ me papa nna so na mekɔ frɛ me papa ɛkasa na mekɔ baabi kɔ kɔ abusa kɔ busa mu. Ɛno firi papa spirit na pa papa ɛka kyerɛ no sɛ deɛ mo ba deɛ na moyɛ ahase yi so no nti wei na ɛsɛ ɔfa so na atumi akɔva abusua no nyinaa ɛno wɔ hɔ ɛna wode bɛyɛ bi ayi n'ani wɔ fie hɔ a ɔde destroy a ɔbɛ sɛ ɔsɛ efie nkoraa no ɔso ɔha yɛ kɔma obi lotto numbers ɛno wɔ hɔ ɛde bɛyi bɛsɛ yɛ shoes kaa sani yɛ ɛfa so yɛ no mm.
Na ɔkɔyi obi a wawu anim. Yea, na waba. Nanso abɛsom daeɛ.
Yea, ɔde no na bɛsi sɛ baayɛ, wobɛtwa yɛ mmɔ da. Ah.
Ti sɛ maa married to number.
Wotie yi a, wofie bɛyifoɔ, ɔho, wɔbɛtumi amu adi bɛyɛ sɛ bi a one city na two cities. Because wɔbɛkɔ group no, wɔbɛkɔ that areas, wɔbɛkɔ far. Wɔn adi bɛyɛ one cedi. Otumi bɛyɛ wo dɛn? Blake no sika nyinaa, bɛhwɛ a ɔbɛtɔn dan koraa na wɔ cars. Yɛ lotofoɔ kɔfoɔ bebree kurom kurom ha lotofoɔ ɛbɛgyee din. Bebree nso ahwe ase, asɛ basaa. Wokɔ asafo koraa no wobɛhu bi wɔ hɔ, asafo. Nti saman ɛma loto number? Dabi dabi dabi. Ɛyɛ riches koraa, ɛyɛ sɛ riches. Amanfoɔ na ɛyi amanfoɔ anim. Nti ɛbɛyɛ saa deɛ no, sɛ papa bɛsom daeɛ, mma nana bɛsom daeɛ. Ei yaw!
Ɛnɛ daeɛ bi a me soeɛ. Me da sɔre maa me aso me daeɛ o. Singiri two singiri ten twenty yi nko twa. Ko twa so yɛ bɔ. Ne sɛ maa me daeɛ na ɛyi maa me ɛ ɛna ama yɛ aba pa anaasɛ yɛ ne yɛ yɛ yɛ twaeɛ no yɛ anko twa no baabi pa. Ne sɛ sama ɛma loto number. Yeah.
Sɛ kɔ yɛ kɔ loto number. Samuel no, o, ɔwɔ ahoɔden ɔhonam mu a ɛsɛ sɛ ɔde boa. Mm. Before sɛ ɛna ɛwɔ baabi so wɔ Samuel no, ne werɛ aho. Kɔ ɛfa so wu yie no nti no. Wate ase? The time ɛsɛ ɔde kɔ Asaman no, ɔyɛ ankɔɔ hɔ. Nti ɔbɛka akyerɛ sɛ asom ɛsi de kun, ɛna ɛyɛ mi si, ɛna ɛyɛ mi si, ɛna ɛyɛ mi si. Nti mo ni na hode hwɛ ho yie. Ɛno so wɔ hɔ.
But ɛno deɛ yɛ real. Ɛno deɛ yɛ real.
Ba sɛ fa sikasɛm no to sɛm no deɛ nyɛ hwee. Daabi daabi ɔno yɛ different part of ancient. Hmm. Yeah. Obetumi wu. Nipa ebi a ne kra ne ne spirit ne ti ne mu no ɛyɛ koro gyee. Wɔnyɛ basabasa. Ebi awerɛho a ɔrekɔ no wankra ne mma wannya ne mma hwee. Ɔbɛba bɛka akyerɛ sɛ asomasi ne kun no na ɛyɛ misi. Eti mmɔni nna hɔ. Ɔkɔ so a ɔmma bio. Mm. Nkɔ no no, ahonhom no ɛne ɛna ɛde ne ba. Wate aseɛ? Nyame abɔfo ɛka de de ba ba bɛ kasa kyerɛ bɛ bɛ tu mo fo sɛ mo ma unity ɛmra busua no mu.
Na yɛse samankɔm samankɔm na ateɛ si obi so he kri kri kri Kwaku Mensah wuo no ɛyɛ yaa Kosua ne kuu no ɛyɛ yaa Manu ne kuu no yaa yaa ne kuu ɛyɛ nokorɛ? Ɛno no.
ɛno agya two equal parts. Ebi betumi ayɛ sɛ ebi a abusuafo no agyapadeɛ bi apue baabi. Wɔn bɛ sɛ wɔn wɔn wɔn gu papa anim ade pa na ɔte awareɛ so awareɛ ase na wɔsɛ wɔn gu anim ase kɛkɛ. Etu tu kɔfa saa nipa korɔ ɛma ne ba ayi n'ase ɛbɛyɛ saa ritual work no. Ewie sɛ de nsuo ma sɛ gye nsuo na nom. Na saa nsuo no yɛadɔ ne ti nada. Ɔho, etu nom, na sɛ bi ara sɛ bi ma ɔyɛ bi sɛ sena, ɛma adeɛ bi sɛ yusu. Nyɛ yusu yi na ɔyɛ sa nya pɔn te wɔ na ɛsisi na ɛbɛyɛ asomasi no. Paa so ɛbɛyɛ wo. Kɔsɔ sɛ japadeɛ bi yɛ pii nti no, ebi obusafo no ɛde fa a ebetumi abikiw. Wɔn hwɛ kɔ no mma ntɛm nya bɛbɛyɛ basa.
Hmm. Ɛnyɛ mɛ kɔ so osunsun ma ehu paa o. Amafo di bɔne.
Oba the realms a, amafo di bɔne paa. Omo di bɔne. Ɛsɛ yɛpɛ berɛ ne boys kɔ dowura mu yie. Yes. Na ɛnɛ no nneɛma no ayɛ waano waano. Yeah.
Ne a pɛ taa ma nya no one on one. Yes. Samaa no koraa ɔbaa ne sɛn? Ofiri he fa? N'awofoɔ ne he? Ɛsɛ yɛ. Nya tan ne abowura mu. Cos ade bi wɔ hɔ a yɛsi ase wei deɛ ɛbɛyɛ nipa ne saman ne sɛ ebia na onim ho hwee. Na mmayifoɔ, yɛ maame mo, yɛ papa mo mmayifoɔ, yɛ nuanom mmayifoɔ di bɔne de hyɛ nsamanfoɔ. Ɛsɛ nya nokorɛ. Enti Father, yɛ final word a wobɛka akyerɛ obi na wada ne ho so afiri saman ne saa nkorɔfoɔ no ho. Meda ase.

And always humble yourself oh um, ɛma nature no obi obia bɛyɛ kama. Always humble yourself for nature to nature na biribia ayɛ kama. Me din ɛde Kwaku Busia ɛne Father Dickson One ana ɛdi nkɔmɔ ɛnnɛ. Dasene yɛbɛhyia makra mo.